mana kamano jawinyo na e kinde machalo koda maendi an atobi jakome nyathi kimirwa kendo kaka pile asechopigo tramogi ka wabet piny orindi kaendi kwakolo wechego matie gi tek ahinya motede kod kit dhano kotimna bende kelo rochruok ei dak to juogi mag go tramogi nikod nonro matut makologi mondo osiem ni jopiny yore mowinjore Joluo eka bende wanyalo gogo maber e dak kaluwore kod kaka ngima dhi. Wan kod Okinja kaendi dwa lero nwagi e yorego mag juong' mondo ang'e to juogi dwaro nang'o. Okinja Makambo, got chal nadi? Oh, wuod komenya got iye ber kendo warwaki mak mana ni juok ramoga jwang' Wuoro ahinya kaka piny luoti okethre. Ero. Eh, Ing'e ni juogi to wacho ni odure ka pi liedo. Ing'e ni pi liedo mano chon mane ilielo ji gi wembe. Gwembe. Eh, Kane ol- ilieli gi wembe to pigno koro dure ma ng'ato dak modh. Chak imede gi sabun e bathe. Eh, Koro ka juogi ng'iyo piny Ramogi Ajwang' to wayudo ka nyithindo okethre, jodongo bende okethre, deye be okethre. Matiende ni nyikwa Ramogi masani Mhm. gidongo gi ngima ma nya kisungu. Awinji. Koro gikia ni to joma dongo ni dago nadi. Mhm. Koro mamo mi juogo golo chik apar matayi nyakwa Ramogi Ajwang' ka in ng'ama pod tin. Ero. Madwa ni bende chieng' moro odagi piny ni aming'a. Mhm. Babe wuothie godunga. Mhm. Eh, mak landi alanda ni ng'ane to manyo wan nakode e chironi to ka in ng'ama wuoyi to chiem iwuothe gi mkwaju eh, ing'e ni juogigi mhm. gin ema ginego ji awinji gin ema gikelo tuoche mhm. to nitie juogi maricho gi mabeyo mhm. koro kin gi juogi mabeyo to giriti maber koro nyakwara mogi chik apar matayo jomatindo kaka dak kod jodongo gi deye kor gweng' ero chik namba achiel wacho ni ng'ama duong'ni ok inyis richo ne wang'e ng'eni jaduong'ni ng'ama duong'ni Jaduong' kata dayo ka timbene richi kor gweng', mhm. joma tindo ok okwere. Yie nitie jomoko aja juogni idwaro ang'o ka? Eh, wang'e tek. Kendo iyudo ka nyathi kowacho wach machalo kamano e kind ji, tiyudo ka ji bwok. Eh. Eh, joma sani nyiero e, mano joma chon mm-hmm. joma sani tineno kowache kite kuma japiko nitie dhano toye lak to lak bo ng'ato ka piko bicheri go ng'wech diriyo didek mano en biduok kawacho ni mano en okwere kawuono wakwere Obaro kwa biling. Obaro waga ng'wechi dala sama oseloko ng'eyi. Eka koro modhi. Koro ikunya luk ne tiendene mopedhre. Ng'ano tino, ng'ano ringo. Eh, Koro unyalo toye kata wenu an amora amora sama Yesu ting'o bade. Chik namba ariyo nyakwara Mugajwang' ma bende itayi in jalno ma pod tin. Kaka inyalo dak gi jodongo gi deye e kor gweng'. Awinji. Wacho ni ng'ama duong' ni ok ingerrigo. Eh, Jaduong' ma ng'at maduong' moti. Eh, ng'eno ng'eno mbasi ni mongere go. Ng'ama ng'ama oti ok inyal donjo kuome kod weche kaka jaduong' sani hingo nindo e od dhako. Eh, Iber gi duondi. Iwinjo weche ka ilago ok ber. Jaduong' sani hingo dak apango. Jodongo wete nitie e dala. Duogi dagi dala ka. To iyudo ka ng'ato en en ni jakiachi bo kiaye. To ja- jaduong' wa- to jaduong' dwaro ang'i taon ka. e weche kailago kinyal ng'eyo Mhm. koro en koseloko ng'eyo a kuodhe koro eka ikuodhe emomiyo ramogi ne gon liech ikuodho koloko ng'eyo Mhm. koseloko ng'eyo ato wacho ne jodongo magi nochama eri taon ka poluwore gi pod mukwaji luworega gokwaji i taon taon kaendi magi diyud nouso kata lote usiko ka gaset gokinyi Mm. Jadu- kata ki- kata kinene kisumu ing'eyi Eh. jaduong' minenoni mane en kogony kaka nomiye pes paw ndege jaduong' ochami bo mate koro ji- gikailago kwachi wang'e Ero. ngene jaduong' monyalo wuok awuoka kar kanyo Eh. an emiyo wuoyi wiya an emiyo wuoyi wiya Eh. wan wawuoyi paw ndeke mag sudan Eh. kogonyi ok sudan Ero. Eh.
Aya, chik namba adek ne kwara Mugajwang' ma bende tayi kaka inyalo dak e piny ka kod jodongo gi deye. Ero. Wacho ni ng'ama duong' ni ok iluonge gi nyinge. Ero. Ma piny. E weche kaka Omolo in tiwacho ang'o ka? Iyudo ka jaduong' ni kanyo wuoyo. Omolo in mwadwa ni uwuo wami thuolo. Eh. abuje en sani bed piny wuon obinju mane kinyalo jaduong' iluongo gi nyinge Eh, to be kinyal nyise nobed piny jodongo wetene manyise koro ng'ama duong' ni ok iluong gi nying iluongo gi nying nyithinde kata nyikwaye ng'ama duong' ni idendo maber wuon Ti- ng'ane eh, ting'e ni ng'ama duong' bende kipake ok pake gi nyinge le manithim jaduong' kinyalo wacho ni subuor nadi otoyo Gino nyalo wacho ni to nyathini nena nade? An subuor. Ang'o matimo Ng'eni nigi? subuor teko ne ng'eny. Ang'o masetimo ni dalani gi miluongo ni subuor ni? Ng'eni ng'ato kiluongo notoyo Mhm, to pod otin. mhm, To o- pod ong'iye adien to toyo ni an otone nadi? mhm. To jaduong' ng'eni kiluongo notoyo. Ehe. Wacho ni to an pok alare gi nyithindo ta chiemo. To Nyithindo wuon- wuon gi bende wapon go e gweng' ka kanene kamwagajre ma gi dwond- gi dwokruok.
okuluonga kata notoyo na. In luonga na.
Koro ing'e ni ng'ama duong'. Ero. En ipake mana gi gi kane eti nyalo pake. go. Ero. Eh, Nyalo pake go kata mana nang'o kekone ya. Ng'in kowinjo kamano to juoke juol. Ei, ng'ani dwa nano ng'ena bende karan mano keka kan. Wan gi babu wan gi machiel. Mano to gento. Kiwacho ne gamna ni nang'o ni nang'o Sibuor. nang'o muga. Ai, nyathini kose laka achiel modong'ni Mhm. emopima gogo muga jomoko be luonga jaduong' nang'o njiri Mhm. mano ok ber Mana yani. Ah, chik namba ang'wen e kwara muga jwang'wa bende tayi in jalno ma kaka inyalo dak kod joma dongo e kor gweng' dayo kata jaduong' Aha. wacho ni ng'ama duong' ni ka ori ok itamri kik icha ng'ama duong' ni nikech lwete ni nono ng'eny nyithindo masani ka lwete ni nono Ero. ok ior Mhm. kweri akweri wang'i nana dich Ng'eni tinde kata jonyuol ma sani ok yie ni ioro nyathini ka lweti ni nono. Nyaka ichwade gimoro mal- maliedo. ma- Ng'ama ori?
Ni ni wuon Omolo no. Oo. Ah, ongere kara rach. Nyaka obed nyathi mioro. To sama onyalo penjo ni ng'ama ori? Ni wuon Adumiro. Ero. O- o- oko- Oonge ga nyithindo mondo oor. Koro iwinjo ka dalana kama oneno ni kama inyalo ore nyithindo Eh, nikech lwedo nono koro ng'ama duong'ni koori ok itamri Eh, kata en ng'at ma lwete ni nono tidhi adhiya winja winja kwayo mare mondo ikonye Eh, mano e kaka inyalo bet aming'a nikech jogi man gi- gin ewegi gweth kendo hawi mar jaduong'no nyalo lwar e lweti Eh, ah, ing'e ni nyikwa ramogi ajwang'a winj kama ikelo nigi nober nikech eh, ramogi ing'e ni be nigi kite adek motheno ng'ato eru ma en hawi Mhm. e, rieko ma wisdom gin kiwacho rieko to gin giweyo ni Rieko ma mi- skul ma cha. skul cha Ah, mana ma wisdom ma skul cha to donge nyalo winjo kiwacho to wuod ng'ani ma injinia no tuwacho ga gang Mm. ng'ano fuwo Koro, macha motare Eh, ni wuod ng'ani ma daktari cha Ah, macha weri go makia wat cha macha thuon riwo ma kata kidhi kumotiye ng'ato ok chal ta laktar koro gimiluongo ni wisdom Mhm. to gi gweth Mhm. koro gweth ting'e ni jodongo chiwo Ero. a wit inyuolo go ng'ato to wit be inyalo wite Mhm. en ani k- be ikwanye ga Mhm. iwacho ni ng'ani okwanyo awo Mhm. Eh, mano ting'e ni pod chiemo ni ler nyikwara mo Awinji. e kaka inyalo wuotho be ikwanye aya chik namba abich nyakwara mogajwang' ma bende tayi ni ng'atno ma ni kor gweng' Ero. kaka inyalo dak aming'a gi jodongo gi deye mondo iyud gweth wacho ni ng'ama duong' ni ok chung' tibet ineno kochung' tikawo kom imiye joma sani to duong' gi ng'e mana gi pesa awinji ng'e ni ng'ama nigi pesa mano ega ng'ama duong' nyaka i ot kata wuoyi matin iwinjo na ka jonyuol wacho ni to muwuoyo ga kani usewinjo gima chwenjo wacho kata kata joma yalo buche ero Iyudo ka jaj odonjo. Ero. Jodongo alaro lowo gin kanyo. Ero. Ka jaj dongo to jodongo chung'. Ochung'. Eh, Ok ni gichung' Aha. ni nyathi modonjo madwa yalo burano. Aha. Kom ema gimi luor. Komno miluor. Kom ne mumi luor to Ero. ok ng'ano. Aha. To koro kuma onge luor Eh. ma in ena ng'ama ti- tichung'ni ga. Eh. Mago jogo iri. Mhm. Koro wadwa ni kendo waluor gi nyikwa Ramogi chik namba auchiel Mhm. ma bende tayo jogo matindo wa ka dak kod jodongo gi deye mondo giyud gweth wacho ni ng'ama duong' ni ok igorigo chogo maduong' ni ok imakrigo Ma- inwang'o ka ng'ama tin ogore e kor ng'ama duong' no bende oyigo boting' jaduong' bochwade kwade piny piny jaduong' kele gi kondo duoke kondo joma sani to uwo mochuo luore kuom jaduong' ai mano rumo mano koro rumo koro ing'e ni yudo ka ionge gweth ero aya chik namba biro nyakwara mogajwang' ma bende tayi ka Kaka idak kod jodongo gi deye gweng'. Ero. Bed ng'ama mi ng'ama nyako kata ng'ama dichuo. Wacho ni ng'ama duong' ni kokwayi gimoro. Ok iwuonde. Ok iwuonde marach. E ng'ama duong' ni obiro to kwayi gimoro. Duong' muma muma go kwajo bochopo kama intie. In ng'ama miyo kata ng'ama dichuo. Awinji.
Jaduong' itiyo higni piero adek. ereruka Aha. iduogo gi lweti nono ma chando ji kor gweng' an dakami pesa nutero kure pesa itero kure Eh, jaduong' o, gi- eh, kanyakwaro ka ni in gi lowo eka ang'wen ero iusa usa tichamogo mandas ka koro nitomo tomo be loko pesa koro ti orumo te koro idwaga ni mondo ibi Eh, ing'e ni jaduong' kata notimo gimoro marach to kiwuone ni ouso lowo mago gik ma kiwuone dwarne rieko mamuol minyalo dwoke go moko Eh, eh. ogamo wach moro ni idwoke marach kata iwuone marach Eh, iriemba riemba wuodi go kwaji dala ka bodaro dhiyo na nyiewo lowo usenge koro ibiro ga chandowa ka nwane mwami pesa dhi dwaro wuodi usenge seche gi wuodi no manogo bed ni konyi mano koro kigini ok idonje kidonji koro ng'ama duong' kobiro kwayi gimoro to kiwuone marach Ni pesa to bende mane retirement nomiyi maber. Iti posta ka pesa nooli lweti. Ha, magari ne omi to Gari ne duoki omi to duoki.
moro bende omi miringo go Eh, Jomoko be nitie ma wacho owadgi babagi. Mm, Jaduo obiro kwayi gimoro. mhm. To wuoyen marach no. In diere mane babana loko mono and dhok kapuonja Ero. in in headmaster chwe mak imiya kata sabun Ero. sani to koro ibiro ga buod omera Buod omera. miya gimoro mano chik ramogi ajwang' odag ah chik namba aboro nyakwara mogo ajwang' ma bende tayi kaka inyalo dag joma dongo e gweng' mondo ibed gi gweth kendo idag aming'a wacho ni ng'ama duong' ni kokweri gimoro kik itamri Eh, kik ikwere ni mano mago gik machon Wan mago gik machon ma tik wawich. Nyaka ichik iti matut. You are aerial malo gimomiyo jaduong' ochomi gi wach. Wuod omera, we kawo lowo ni u- idwa uso nyiewo ga piko. Piko bro kethre, lowo to ok ginene. Lowo bro siko. Lowo bro siko. Mm.
Jaduong' wacho weche mang'eny to sida koneno ka. Eh. To nun nyithindo un uchalo nade? Ero. Wan tinde wati. Awinji. Apiko kok anyiewo to ayudo pesa nade? Eh, Koro gimoro amora ma jaduong' kweri. Chikiti. Chikiti. Ni wuod omera. To nyako ma ikelo kama chuo wuoth kunyinji dalani. Ng'ani kane ka en nyako ma nobedi ka. Ok ane ka en kodhi manyalo keto dalawa ni kamoro. Ee, jadu- ne kaka nyathino orwakre. Jaduong' rwakruok ma sani gi machon. Opogore. Opogore.
Macha ne ndalo. Macha ne ndalo. Ma e ndalowa. Koro weche gi nyaka iwinj. Ja- o- Wuod omera in in min odi ni weche ne idwaga winjo ahinya. Ere kaka Onyal min odi misedago higa achiel ka. Ero. Wachoni ni mamani rach misedago higni piero abich. Tibire gomna mamani. Kidone wachne Mama- matut. Mamani ang'eyega.
Eh, Pok obwoge. An kendo kabi tugo kode. Bitugo kode. Aya, namba ochiko.
Kwara moga jwang'o bende tayiga kidag jodongo gi deye. Ero. Wachoni ng'ama duong' ni koywago ni kech. Kik itamri konyo. Ng'i yo minyalo hosego. Jaduong' bende uchando ji. Mago gik ma kinyis ng'ato. ok inja hoso ng'ama jaduong' yot nitie yo minyalo hosego Nitie kaka inyalo tiyo kode. Yes. Ka en jaduong' ke ke jot moko be koro nyikwara mok ng'eni ka juogi wacha ndo wacha to kaka en jok moko nitie marach. Kidi pesa e lwete. ero Unjawi ma koro yore ni koro ok yaw. chom kode duka Ichom kod e duka. Ero, Eh, bai gi jaduong', sukari. Jaduong'. Aha. Oh, kata jaduka be inyiso Eh, eh. anyisa nikech ng'eny jodukago be gin ga jogweng' Ero. nyise ni jatelo ng'ani manyiewiga Mm. to ng'ani koro ocha waendi nyalo luwa Nyalo luwa. koro abro biro ga luf Mm. to abo kawo skar Mhm. to change modong' Mm. iminago Mm. koro kamane kaka itimo To Kata- kodwaro sukar.
Baye miya miya sukari odhi omadhi. Eh, kata ioro negi simu.
Eh, simu ni to be tigo wacho be koor be nying koneno. Onyalo lami gi nying. Koro weche ramogi to piny Tek. tek. Mak mana ni chik namba ochiko to nyaka imak. Ni ng'ama duong' ni koywago ni kech. Miye. Kik itamri konye. Miye Eh, hose.
eh, kata koywago ni wuod omin to miya kata na chaya mach wacho jaduong' sani to anono to nyinga krachga wan anyuolawa kawa joma beyo Mhm. e wateri e, s- e, e center imadh chai ibile gimoro chik namba apar nyakuo ramogi ajwang' ma kojuogi tieko go chike gi got ramogi ka matayi ka kidak kod o, jomadongo kata deye kata jodongo wacho ni ng'ama duong' ni ok iwuond awinji e jaduong' kata dani giko dwe aoro ni gimoro Kati wache- kapod onge to nyisa san jaduong' po- amanyo nitie jomoko mawacho ni jaduong' rita e dho dho duka kanyo chunga chunga dho mpesa kanyo achopi mpesa kanyo abiro rita e dho mpesa kanyo Eh, jaduong' koro rito ga. isechopo Eh. Ya, ja- nya- nya- wuod ombera asechopo Eh, koro jaduong' nyalo ga bet kanyo to ok neni moduong' mukwaji dho mpesa ka tuk tuk Wacho, "Ei, pinyni a nyathini otimna tim ma jaduong' ni ing'e ni kiny kiny ibi amiyi sati Mhm. to idok kapango kawuono nitie joma wacho jaduong' kiny ibi amiyi sati to odok kapango kata kawuono kinji bi yude sukari moro matin nyathi cha ere nyathi cha nose macha nyosedok nyoro koro kwara mogi nyaka ng'e ni timbe kailagi ka joma tindo oweyo to kare gibiro dhi maber ka gidak kod joma dongo nigi kor gweng' nikech jodongo nyaka mi luor mana kamano jawinjana ne wan kod okinja kaendi e wi got ramogi kokinja kolo chik apar matayo joma tindo kaka nyalo dak kod jodongo to kod degi wach mosekelo kikruok ahinya kiyudo ka nyithindwa masani wigi osewil kod kama joma dongo nogologi kendo iyudo kata ka tungni matin owuok ei dala tiwinjo ka nyathi nyalo choko muya kawacho ni to kara pesa mudwarogi pes nutero kure diere mane utiyo nairobi mane utiyo mombasa tanganyika to wiye wil ni pesa mane deye gi kwerogo oloso ema nopuonje bolose gimoro omiyo tinde iluonge ni wuod ng'ane nyar ng'ane nyinga tobi jakom ya nyathi